La slaman-nwen. D aẓɣal yak. Yerna teɛyam. Inkun teččam imensi ɣas ur telluẓem ara. Tura deg ufrag ay tellam, imi axxam yeḥma am lkuca, ur tezmirem ara ad tṣebrem deg-s. Ataya tura, ad teqqimem akk deg yiẓiri, deg tasmuḍi n yiḍ, ad teḥsisem inuba-agi s tameslayt-nwen taɛzizt. Cahar-agi ad awen-ḥkuɣ kra tiḥkayin s lmeɛna. Tiqsiḍin iḥekkun ɣef lḥala ilan di lweqt-agi deg tmurt. D lweqt uzɣal, ddunit terɣa, di lḥamu deg yiṭij. Mačči aṭas ayagi tecbeḥ tɣum s tazegzawt. Kunwi ilan d ifellaḥen aṭas i tɛetbem yerna tɛassem yegran-nwen lweqt-nni ɣef fujraḍ izemren deg kra n sswayeɛ ad rren tmurt n bunadem d lxali, ad t-rren netta d igellil. Taḥkayt ara wen-ḥkuɣ i dagi, tettili ɣef yiwen ilemẓi ilan d bu nnif. Iwurten lɛazib n baba-s. Mi immut baba-s, iǧǧa-yas Ismaɛin kra iṣurdiyen, yesiguɣ kra iqenṭaren n temẓin, Ikerrez akal-is, izreɛ temẓin-nni, dɣa ibda ad yargu ɣef lɣella ara imegger deg unebdu ara t-yerren d asaɛi. Tafsut-nni telha, teqwa lehwa yerna iqwa yiṭij, lameɛna yiwen wass Smaɛin yesla deg ssuq akken iban-d ajrad i lqebla. Deg leɛmer i yeẓra ajrad, ɣef wayagi ulamma imɣaren sluffun icamaren-nsen, nnan Ad aɣ-imneɛ Ṛebbi! Netta ur yuqem ara anezgum mi yesla lexbar-agi, yerna yesɛa nnif, ur yebɣi ara ad yesban iman-is d bu nneyya. Dɣa ur yesteqsa ara imɣaren amek ara xedmen mi ara d-iṣub ajerred ɣef tmurt. Ɛeddan kra wussan, icerq-d yiṭij yiwen ṣṣbeḥ lɛali, Semɛin d mmi-s Ɛebbas i sɛan xemsnin n leɛmer-is, ffɣen ɣer iger ilan zdat uxxam-nsen. Yenṭeq-d Ɛebbas, yenna-as i baba-s, A baba, ṭiṭṭil, ifrax-nni iwraɣen deg igenni, acḥal i yecbaḥen! Smaɛin yerfed s wallen-is iẓra nnig uqerruy-is deg igenni am usigna yettḍeggiren ɣer lqaɛa timeččimin n udfel awraɣ. Smaɛin yeɛqel d ajrad i d-ibuḍen, lameɛna ibedd kan. Ur yexdim ula d kra. Acu ara yexdem? Acḥal i yefraḥ mi tɛedda nnefs nesɛa yeẓra ala d kra n yibeɛɛac-nni i yeɣlin deg yigran-is. Wiyiḍ ɛeddan akkin, alḥemddulla i d-yenna Smaɛil, tura iɛedda lxuf fell-aɣ. Ɛeddan kra n wussan, iban-d usigna-nniḍen n yigenni. Tikkelt-agi mačči d awraɣ, lameɛna d aberkan. S leɛqel, iger-nni n temẓin yuɣal yeččur d ibeɛɛac. Semɛin d mmi-s siwlen-asen i wat uxxam ad ffɣen. Ddmen ibidunen, wwten-ten, ɛeggḍen, xedmen ayen zemren ad stelfen aɛejrad-nni si wakal-nsen. Iwweḍ-d lweqt n lfaḍur, imi lluẓen, kecmen s axxam, ččan. Ffɣen-tt, yeffeɣ s leɛqel Smaɛil, yufa ulamma mazal-it ajerrad-nni, ala d cwiṭ n temẓin i ixesren. Dɣa yuɣal s ddaw tzemmurt iṭṭes. Id, ikker, idem lgaruṭ, deg lɣerḍ-is yeswa ddexxan uqbel ad yekker ad yuɣal ɣer wakal-is. mazal-iten ibeɛɛacen i yiger, lameɛna ur txesser ara temẓin, dɣa yiḍ-nni yuɣal yeṭṭes ɣef yiwen umzuɣ, yeḥseb dayen. Iɛedda ccehr, lhan wussan, temẓin tigma, bdan ad banen tiyedrin, ajrad ur d-yerna ara, s mɛin yettu lehmum-is. Ma d yiwen wass akken iɛedda igris ad iruḥ tikkelt nniḍen ɣer ssuq, yeẓra amzun n lqudran yettwaḍeggren ssya sihin. Anwa ixedmen akka? i d-yenṭeq. Akken i d-iqerreb ɣur-s yeẓra mačči d lqudran lemɛan d ajrad-nni i yefrurxen. Iffɣen ibẓaẓ si lqaɛa am aluḍ aberkan. Yeɛfes-iten. Inɣa kra deg-sen lameɛna Imi iḥar ad yaweḍ ɣer ssuq, yeǧǧa ayen iqqimen deg-sen akkenni. Akken iwweḍ ɣer ssuq, yebɣa ad sen-yeḥku imɣaren ayen i yufa deg iger. Ad ten-yesteqsi amek ara yexdem, lameɛna s nnif yessusem, ad yetbeɛ rray-is. Mi ččuren tidelɛayin s lxudra, akken yettheggi iman-is ad iqleɛ, Yuzzel ɣur-s yiwen ilemẓi yenna-as, A Sidi Smaɛil, lḥemdullah mi k-ufiɣ, usiɣ-d sɣur ɛemmi-k Ccix Rrabeḥ, imi yehlek, yebɣa ad k-yefk kra lexbar uqbel ara yemmet. Yenna-ak, ur ttɛeṭṭil ara ad tawḍeḍ ɣur-s. Smaɛil yebda yettxemmim deg yiman-is, ilaq-iyi ad uɣaleɣ ɣer ujṛad-nni ifrurxen, lameɛna yebɣa ad iɣen ad yissin d acu i d lexbar-agi ara s-yefk ɛemmi-s. Imi mmuten ayagi warraw-is,

Smaɛin yufa axxam yeččur d lǧiran. S turgiḍ iɛas amɣar-nni azekkan i diɣen yerna ass wis sin. Ɣef lmeɣreb, bu ass wis tlata, ikker-d Ccix Urabaḥ ini-asen i wid i tt-isɛasen. Ruḥet s axxam ay arraw-iw, ur ttmettateɣ ara tura. Bdiɣ ad afeɣ iman-iw cwiya. Isiwel-as i tmeṭṭut-is, issuter-as kra n ccerba, ičča-t, dɣa yuɣal iṭṭes. Ulamma ruḥen medden akk, Smaɛin ur iruḥ ara. Yemmekta-d ajerrad-nni, lemɛani yeqqim ɣer ɛemmi-s tuggiḍ, iqḍeɛ-agi iman-is ad yuɣal s axxam azekka-nni. Azekka ṣṣbeḥ, ad s-issuter i ɛemmi-s amek ara yexdem s ujerrad ifrurxen. Ma d azekani, iɣleb-it diɣen-nni ifissusem. Yenna-yas kan i ɛemmi-s, A ɛemmi, tceggɛeḍ fell-i, aql-iyi usiɣ-d ɣur-k, lameɛna tura ilzem-iyi ad uɣaleɣ ɣer lxedma-w. Ɣur-k lḥeqq, i s-yenna ɛemmi-s, ruḥ di sslam-a, a k-ibarek Rebbi. Ssemɛen ibeqqa slam yid-s, iffeɣ deg uxxam, ul-is yeččur s zzaɛf, itebɛ abrid-is. I d-wweḍ ɣer tmurt-is, yufa ddunit teččur d ibẓaẓ. Ulac tazegzawt merra, igran-is uɣalen d lxali. Mugren-t lǧiran-is s zzaɛf, ɛeggden fell-as, regmen-t, lqayed yefka-as lxeṭṭiyya, iwakken ara as-tt-ixelleṣ, izenz ayla-s merra, ula d abernus-is. d nnif i t-yerran d igellil. Alaḥbab, deg ddunit-agi tella texsart iɣelben tin n bujraḍ. Yettwakteb wawal Ṛebbi, cahwa n wul n bunadem ittarra ɣer ddnub, ddnub ittarra ɣer lmut. Kečč ay agma, kemmini ay uletma, tettaǧǧaḍ i ccehwat n dir ad kecmen deg wul-ik? D tidet, s leɛqel, ad t-tettuḍ, lameɛna am ujṛad-nni, ccehwat-nneɣ ttefrurxen, ttarran leqdami-nneɣ ɣer cceṛ d ddnub. Acu d ddnub? Imkun tḥesbem ala d win yenɣan gma-s ay d amednub, Awal Ṛebbi yessefhem-aɣ ula d win ikerhen gma-s d aqettal. Zdat Ṛebbi ula d axemmem umehbul d ddnub. Ittwakteb medden akk ɣelṭen s ilsawen-nsen, aqmuc-nsen yeččur d nnɛala d teṛẓeg. Sidna Sliman yessefhem-aɣ di lemtul belli allen yettxezziren s zzux, iles yettskiddiben, ifassen izzazlen idammen n wid ur nḍellim ara, ul yettxemmimen s lbaṭel, Iḍarren iɣawlen ɣer ccer, inigin ẓur ismenɣan atmaten, ala nawk d lmeffaṣel n denben, lijara ddnub d lmut. Zdat lmut, lerzaq ay tjemɛeḍ i yiman-ik a gma, ad yuɣal d ulac. Ula d lxir-nni i txedmeḍ ad terbeḥeḍ sswab, ad d-yuɣal mebla nnfeɛ. Ddnub ittefrurux amezwaru deg wul n bunadem, dɣa yettawi-d leɛtab ula i lǧiran-is, am akken Smaɛil yewwi-d lhemm mačči kan ɣef iman-is, lameɛna ula ɣef lǧiran-is. Kečč yettḥessisniḍ agi, tɛeqleḍ ayagi ifexrurex ddnub deg wul-ik, lameɛna ulamma tɛefseḍ mazal-it yerna izad, acu ara txedmeḍ? Lukan Smaɛil yesban-d iman-is d aɛeqli, Tili yexdem snat leḥwayeǧ. Lukan ur yesɛi ara nnif, amezwaru ad sen-yini i lǧiran-is belli ifrurex-d ajṛad deg yegran-is, imiren ad sen-icewweṛ amek ara xedmen, ad ten-yessuter ad t-ɛawnen. Lameɛna nekkni s ddnub-nneɣ a leḥbab, mačči d lǧiran i izemren ad kksen ddnub i aɣ-iɣelben, ɣas nessuter-asen Yettweg deg wawal Rebbi, ma nesqiyers ddnub-nneɣ, Rebbi ila d ṣṣadeq, d aḥeqqi, ad aɣ-yeɛfu ddnubat-nneɣ, ad aɣ-yessexti seg lbaṭel akk. Win ixeddmen akkenni, ihegga yagi iman-is ad iqabel leslak n Rebbi. Win iqqaren ur yesɛi ara ddnub, iɣleḍ kan iman-is. Win yesɛan nnif zdat Rebbi, win iḥesben yezmer s lxir ixeddem ad yerbeḥ ttwab d leslak,

ɣef tnubat-ik kečč. Deg uẓekka-s ara ttumeḍlen i dayem ssiyat-nni, ur tezmireḍ ara ad tḥesbeḍ annect i llan. Ṛebbi ad k-yefk imiren tazmert ad tɣelbeḍ ddnub s yefsawen, alaxaṭer ad yuqem deg wul-ik iṣfan s yidammen n Sidna Ɛisa, Ṛṛuḥ-is, Ṛṛuḥ Lqudus, win ittemcabin ɣer ubeḥri iqwan ara yessufɣen seg wul-ik D ixemmimen ik, ddnubat-nni merra i k-id-izzin am usigna n wejraḍ, i ttrajun ad frurxen deg wul-ik, ma tettaǧǧiḍ-ten ad kecmen. Akken kan i yezmer Rebbi ad imegger lɣella n zzerriɛa lɛali i yezreɛ deg wul-ik. Ɛni mačči d leslak-agi i teḥwaǧeḍ a gma, ay uletma? Ɛfes nnif-nni deg wul-ik, in-as i Rebbi teḥwaǧeḍ leslak-is Ɣa qabel s wul-ik irkul Sidna Ɛisa am umeslak-ik. Ad tafeḍ imiren d laman-agi d ilefdi n Sidna Ɛisa i k-iselken seg urif Rebbi ar s lḥekma. Ayen teslam d tamacahut kan, d lmithal iwakken ara tfehmem lbaṭel ilan deg ulawen-nneɣ akk, ulamma deg berra netbeɛ ddin. Lmeɛna Ṛebbi ittmeslay-aɣ-d seg wawal-is, ayen i awen-sfehmeɣ s lmital kan. Ma tebɣam ad aɣ-d-ketbem, ad awen-nceggeɛ yiwet ktabt isem-is Ittmeslay Ṛebbi, Dieu a parlé, s tefransist, neɣ s taɛrabt, Dieu a parlé. Ketbet-iyi, Nnuba Lexbar Lxir, boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco. Ad t-ɛawdeɣ s taqbaylit, Nuba Lexbar n Lxir, Tabwaṭ n Tibratin meyya u waḥed u rebɛin, Monte Carlo, Monaco. Ḥassiset azekka tameddit inuba nniḍen s taqbaylit, Tazmert, Lmumen. Ḥassiset lǧemɛa i d-iteddun ɣef lweqt-agi inuba Lexbar n Lxir. Nuba-tagi i snat ttawḍent ɣur-wen ɣef lmuja talmast